E get one guy wey send message here say good morning oga Nedo and Tobobele please I'm facing a spiritual problem in in life. Wow. He say no get net no he no get anything wey he dey do wey dey work out well for am. Say e be like say dem dey monitor am everywhere wey im dey go. Anybody wey promise to help am before you know what the person go just change im mind. He say please im no know wetin im wan do. You know why we wan specifically handle um, talk to this guy for phone? I dey tell Tombo plenty people for the beginning of this year they say this year is going to be my year of breakthrough Amen. this year is going to be my year of extraordinary changes Amen. this year you are going to i'm uh, uh, i trust the when mm. pastor talk say this year i am going to marry girls go answer amen, amen. meanwhile you no get good behaviour amen. meanwhile if boy ask, you ask you how are you Hi, you go squeeze face you go squeeze face where you wan see the marriage anyway so the thing na say eh, three months still remain for 2022 mm. october november and december, december. Eh, the fact is say wetin you wish for for this year never happen e no mean say e no go happen moko call the guy so those of una wey dey there wey feel say una fit well e fit be say this guy own e fit be say na spiritual

Yes, sir. Uh, now when you don't talk at now, you don't talk where it e pain you from. Madam, yes, um, uh, uh, uh, uh, you, you want talk more about them? I be make we tell you, I'd ask you some questions about them. You get spiritual yes. husband? No. You get because I know you don't ever you, oh, this matter where you talk so now give us. You don't carry and go church or carry and go any spiritual person make them pray for you.

madam i no even know wetin i wan tell you again this are because so na two persons this one wey be say na two of una because the truth be say the only way wey be say you go fit get solution for this kind thing na if you go meet some kind spiritual people wey be say dey see pass you normally na dem go fit tell you say okay oh see the error wey you make somewhere see wetin you do because sometimes most of this thing na error wey be say person don make in the past or na one thing or the other. i don't know if i can

dey keep on attacking us before you know it see everything just went down the market that we are selling be, before you know it it just go down we even borrow money from bank and put inside the shop but we don't know how the money just disappear all the market that we we have inside the, ma- the if we if we stay inside the shop it will be as if we are not inside the stand

um, um, I go open phone line and our WhatsApp messages they here already. Any case when it be said people they call spiritual, no matter how me I say I must take as it take this spiritual, it go this spiritual if you want make it this spiritual. spiritual. As far as your eye fit see, now you go get. Mm. Waiting you approve, now it go happen. Bam. you dey hear me whatever you see dem go tell you say whatever you approve on earth is approved in heaven, heaven. whatever you approve in or in anything wey you give go ahead na im go happen Anyone Now- wey bind. now make i explain something to you all of una wey dey talk say una get spiritual case say una believe say person spiritually whole una make i tell una something you dey watch all those yoruba film Ah. when e be say uh, two people go dey fight

e get one series wey dey on top tv ah oh i don forget the name of that series uh, the dream um, uh, ah, uh, sandman okay okay if na don watch sandman when that sandman dey fight with devil mm. na about wetin you talk i am this i am that i am na basically wetin i dey try talk say na wetin you believe na war of words na im go happen to you mm. na war of words and belief mm. ikudumebi say this person then do juju give this oga and madam now and e could maybe say dem no do juju but you know say e get person go do juju for you if you believe am e go work if you no believe am e no go stand e no go work. many of us you know say dem don do us talk say we no dey go anywhere for life we go die see where we dey but spirit if your spirit strong well well tell dem say Eh, nothing dey happen Nothing, nothing, nothing come out. but e no mean say spiritual things no dey o He did. oganedo antombobele good morning from the look of things i don't think this is a spiritual problem the human mind is very very active Very important. not everything is spiritual but if one begin to nurse every life challenges as spiritual Yeah. it weakens both this physical and, the spiritual, world Oyibo. the mind is very powerful and whatever you choose to nurse

Okay, e get why wetin this person talk you choose now e get wetin i wan talk anything wey you give your energy to you dey give power to that thing exactly if you give your energy to say ah oh light no go dey house when you dey go house now light fit no dey house light fit no dey house whether you like am or not light no go dey house because your energy the energy the way you don emit wey you don push out hmm. e don scatter so be how i wan take teach this thing now hmm, the spiritual dey control the physical wetin be the spiritual na your thoughts your spirit oh god tin yeje pe ivan now oh. good morning oga medan good morning

I don't believe it. Thank you hmm. very much. My brother, well, thank you well very done. much. You know, see what in this guy talking. Adibi in sit down, say spiritual case, spiritual case, mm. spiritual he case. He not open his mouth. He not open it. No, no, apart from saying he not open his mouth. Okay. Say he just dull. He not continue the hustle. Mm. Because eh, eh, aka aja aja na-eweta ọnụ mmanụ mmanụ hmm, hand wey get sand na im dey bring mouth wey get oil mm. e get the point now they say eh, faith without work is dead for god to help you god go ask you what is in your hand wetin be that thing wey you dey do ijigini na ijigini so i think be this man no dey where im dey e no dey hustle hmm. for the boy to see am e no get how the boy for fit take see am tell am say oga come make we do this one now life don change meanwhile before im dey believe say na spiritual spiritual but e no send that spiritual e enter way see the hustle the hustle wey e hustle

He say how you no dey fit sleep well. I say my brother na when you give them power na im dem go get power over you. This one come talk say good morning Oga Nedu. This is not a spiritual case I'll talk a lot. but a case of mindset. If you are scared of facing your fears, then your fear will intimidate you. I became

if your spirit never visualize here you no go reach here at all at all i no fit reach here na my mind eye get to see here first you get see here first before you come here yes if your mind eye never see here hmm. you go fit waka pass here hmm. no no no go where my mind dey tell me make i go yes eh, yes so all of if you dey house and you wan go cms first of all before you go cms your spirit go don see cms hmm. before you reach the cms so wetin i dey try talk be say most of una no be no be juju dey do una oga nadu use the elephant who tie rope for im leg and no fit run as example cause he's stronger than that but choose to stay because of im mind. elephant wey dem tie rope keep somewhere e no mean say elephant no fit just sway bram mm. scatter waka but they because don condition the mind they don condition but the mind but uh, but until they take time e no be choice. na make the bible say eh, nothing can be refrained from them that which they have imagined to do in their mind so anyhow you imagine am reach na so you go be na so you go fit na how far you go go that's why god call abraham say come

mm. hey guy mm. not be about this thing na wetin your eye see mm. as far as you can see mm. na you go get now even if na dry land you pick mm-hmm. as long as say you see say that dry land go dey lush e go mm. green e go green. no be people see dubai àwa yóò dubai wey nothing desert wey nothing dey na when the visit today naija wey we dey call fertile land now we no even get fertilizer so most of una wey dey there no be juju dey do una na una mind na im keep eh. una where una dey so madam you when e be say dey talk to wey call us wey say we dey handle your matter some mm, mm, check am check am check am well well she say she dey go find eh, work with her pikin who wan give you job who wan give you work wey you carry pikin go dey find work eh oh talk now oh you wan inconvenience my company even if na me even if na me madam make i make you understand something you find work come my house tell me say um, uh, um, uh, i'm looking for work you come carry your pikin come i no go i go just tell you say okay don't worry you can go and bring your cv nice. i'll get back to you or even when you bring the cv i go tell you i'll get back to you mm. i go i will never get back to you no, you know, how now? I will, because you know go come inconvenience, inconvenience me with your picking now. And then I got me. Don't say some of these persons. I, I, I see one guy who say, "I got to buy the five work and the five work. Give me work." I say, "Give me your CV." I see the boy CV. the cv no actually see anything the hmm. cv empty you know nothing dey inside you no sabi write cv how you wan get job no be miracle. see e get one word wey be say na do talk eh? na do say this spirituality e dey make plenty people dey put put their laziness their failure yes. for inside spirituality and make i take you back in 1990 mm. one white man wey dey work for un you know wetin he predict about nigeria 1990 he say a time go come for this country called nigeria the poverty go dey so high wey be say a lot of people go blame am on spirituality mm. and they go run go church thinking say na there their problem go solve but mm. that go be mm. one of the worst place wey they go ever run to not be say i dey say church na na worse in quote wetin dey try to talk be say they go think say prayer na just ordinary confession mm. once you just talk e go mm. just happen dem no know mm. say if prayer na ordinary confession frustration for not dey church e goes beyond prayer e goes beyond prayer the bible say seeth a man that is diligent in his work seeth a man

How? How can visa enter your passport? You want go apply for American visa, you never travel before. Mm. You want go apply for London visa, you never travel before. Uh. No, they can they no go just give you. You get travel history. You don't go Ghana before. Uh -huh. You don't go Dubai before. No. Which country you don't go before you go make them one give you the visa?

seed time and harvest that one you no need to be you, christian you no need anybody to be, wey apply baba, the, the, richest, the richest country for the world na where na china na buddhism na dey dey dey dey. because china dey apply the principle. Mm. dem dey put their heads to work. the principle wey the principal give them. you never download the wazobia fm app.